Сәлам дуслар, Казан кайный подкастының 6нчы чыгарылышы башланып китә. Мин һәм Радиф бүген һәм бездә кунакта Нурбек Батулла. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Биюче Нурбек Робертович.
Биюче, иҗатчы. Э, тагын нәрсә анда. Дурак.
Ж хәрефләре кергән сүзләр һәм башка. Һәм башка. Җүләр андалас. Әйе. Бу атна ниһаять Радиф безнең миллион дугалар кабул булды. Әйе, дугалар кабул булды. Э, Корбан шалдыгыз мәллә? Әйе, миллион безнең хәбәр.
Һәм иң беренчесеннән башлыйбыз. Монда Нурбәк э, син дә кушыласың да э, яңалыкларны обсуждаешь безнең белән. Ярар. Шуны аша ачабыз сине.
Мин сезгә бию итен күрсәтәм. Мин нишләп бию? Молодец, киләсе яңалык.
Һәм э, безнең беренче э, яңалык ничектер дип без бик каты бәйләндек э, эстрада темасына. Һәм эстрада үзе дә гел яңалыклар чыгарып бара. Әйе, бу э, узган атнаны Марат Гәрәев үзенең һәм кызы Дина Гәрәевның шоу-бизнестан тулысынча китүен әйтте. Ә, бәлки кешеләр, әйе, бәлки нөрбәк кебек күп кеше шулай сорар, ләкин ә, менә мин алар белән эшләгән кеше. Тон китә.
Супер. Ләкин мин көлеп бетерсен, хәзер белерсең. Һәм мин ә, бу син син син аңлата менә Барс медиа тотып торган, анда 20 елдан артык тотып торган кешеләр бу.
Кем? Марат Гәрәев? Марат Гәрәев Барсменин дин директоры. Татар җыры, ниләр, менә бөтен эстрада, менә бу 800 җырчы. Менә фактически аның кул астыннан Яны да бик кызык, имәк, ана нәрсә без белдек, имәк, э, гомумән ул бердән бер хуҗа түгел икән. Анда тагын ике башкорт кешесе теге акцияне бүттеләр. Мин аңламыйча, ну, кеше әйтә инде анда типа хәзерге вакытта сизелә инде мәсәлән барс медик азрак акча җыя башлады инде ну кеше әйтә инде бездә стагнация эстрадада без нәрсә ничек тукталдык үзен биеклектә и все и видимо анда ансет әйттеләр инде әйдәгез ничек тә үзгәртик и бәлки алар теге сүзгә сүз каршы чыкканнар да инде все тогда мин китәм дип вот минемчә булмаса инде мин мин моны егерме ел буе күтәреп йөрдем менә бу җырларны әмма сез кая идегез әйе кая идегез сез мин сезгә бүләк иттем менә сезгә и китә ул һәм кеше шакката инде Ничектер менә бу дөрес әйткәндә, ну, бераз шундый сәер.
Әйе, ну, бизнес ул күпкә ябыграк теге иҗтимагый оешмаларга караганда, иҗатчыларга караганда, шуңа күрә без аңлый алмыйбыз анда нинди конфликт булып барлыкка килгән. Ләкин соңа арада менә мин Марат абыйны э, аралашкан арада милли җанлы кеше итеп белә идем инде. Ул шундый теге чын-чынлап э, нитә иде, татарча үз гаиләсен дә алып бара ул, теге шундый фейковый татар түгел. Һәм ә, э, аның күп эшләрне дине алып бара башлаган иде инде. Һәм миңа сәер тоелды Марат абыйның китүе түгел, ә динәнең китүе, чөнки аның ниндидер планнары бар иде. Ул ничектер татар радиосына э, үзгәрт үзгәрешләр кертеп, теге арт-директорлар ниләрне билгеләп шулай башлаганнар иде. Ну ярый хәерлесе, э, мин шуны гына әйтә алам, Барс Медиа ул соңарада бит контент чыгармый. Алар бит э, пром... не, про...
Промо площадка мынча. Ну, әйе, ничкер менә мәсәлән Нурбәк Йолдыз буласы килә. Һәм ул килә аларга әйтә, мин Йолдыз буласым килә, анда 15 мең түли. Һәм аның теге берәр җырын анда э, радиода. А, ягъни син алар просто үзенең теге көчләрен кулланалар инде. Алар Әйе. теге үзләре чыгармыйлар, үзе яздырмыйлар. Әйе, Ягъни әйе, все әйе. это чыйдык, ана типа сиңа Менә сиңа телевидение, менә сиңа радио һәм фәлән. Баста кебек түгел инде как бы анда. Менә сиңа кызык, беләсең, менә сиңа кызык бу яктан. Менә ничек ул теге татар җыры узачак алардан бу елны. Анда бит, ну, гомумән татар җыры ул шундый бер гаилә кебек инде, барысы берсен яраталар анда, хөрмәт итәләр, президент килә инде. Һәм шундый бер зур шундый бер әйбер. Гомумән, бу сезонда китү бик модага кереп китте минемчә. Тәбрис Ярулла китте анда. Нурбәк Батулла. Нинди тренд бар бүген?
Китү бар. Китергә җыена диләр. Әйе, но дөнья үзгәрә, кызык. Син, Мгм. син кемгә моны әйтәсең? Бәлки кемдер тагын колак салыр. Бәлки Әйе. син киләсе юлы китәрсең. Нәрсә- Әйе, әйе, Аян. син.
Нәрсәдән?
Әйе. Ну, менә шундый э, незначительный Мгм. э, Яңа җәмәгать чиргечен. Ләкин э, татар җыры ничек узачагы билгеле, ул әйтте, алар алдан уйлап куйганнар, анда э, татар җырының юбилее, һәм юбилейга алар анда топовый җырчыларны гына чыгаралар. Һәм димәк аларның инде планнары корылган була, димәк шундый кискен китү булган инде. Ә, димәк икенче яңалык э, тоже бик әллә ни кызык түгел чөнки син вообще мастер теге подача
колак басылган бит инде теге word skills була һәм мин аларның сайтларын ачтым татарча язганнар бөтен әйберне әфәриннәр һәм шуңа күрә мин ни шул хөрмәттән аны әйтеп китәсем бу әйтергә word skills стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча узачак дөнья чемпионаты казанда 63 ил һәм төбәктән килгән 5 Алты компетенция буенча ярышачак яшь профессионалларны җыячак. Рәдиф, 5-6 түгел, 56. 5-6 җырсан.
Башкалар шундый хәвәскәрләр. Димәк, ул 22-27 август узачак. Һәм э, мин монда нәрсә кызык әйбер күрдем, име? Board skills, ул бит инде беләсез, э, күз алдына китерәсезме сез икәү? ПТУ.
Хөнәрчеләрнең фестивале.
Ну, мәсәлән, анда.
Ну, там, токарьлар, белмим, аны. Төзүчеләр. Бәдрәф ясаучы анда. Ну, ярышы. Куючы, ясаучы түгел.
Техниклар ярышы.
Куючы.
Ну, мәсәлән, килә дә анда бирәләр, мәйдан бүлеп бирәләр дә, шунда кирпич салалар. Кем тизрәк, кем тигезрәк. Һәм безнең бит инде шундый идея белән яшибез, типа бөтен глобаль темаларга татар темасын кертеп җибәрү белән. Һәм киресенчә, татарчаны шундый глобал кызык итеп ясарга. Көтү, көтү.
Кем озаграк? Татарча word skills, локальный шундый нинди булыр иде. Мин, мин беләм җегетләр, менә җыр һәм бию ансамблендә берничә биюче егет, алар буш вакытларында кирпич салып шулай акча эшлиләр. Шуңа күрә алар бии-бии салып, бөтен дөньяны таң, таң калдыралар. Юк, Бура бурау мәсәлән. Бурау бурау.
Аңладым сезнең логиканы. Көтү көтү, бурау бурау.
Татар теле бу. Таныш бул.
Синонимнар сүзлеге. Юк, Ә, гомумән, Һәм безнең ничектер печән базары каядыр анда ниндидер кәгазьләрдә язылган менә шул мәдәни программага кергән Кергән дип. икән. Әйе, бөтен кешене чакырабыз 17-18 август көнне Нурбәк син дә кил. Ә, Дәрдемәнд белән вакытым булса. Әйе. Әйе, һәм безнең
Бик заманча мәдәниятен туйсаң, монда уртача заманча мәдәният бар да. Попсовыйлар шундый, яме? Кызыклы. Һәм шушы арада Зөя утравында Зөя утравында.
Нәрсә әзерли дип уйлыйсыз? Тегеләр. Димәк, э, анда әзерлиләр э, артель. Иә, ну, Ул театраль театр фестиваль. лаборатория булачак.
Лаборатория.
Иә, иә.
Һәм бу юлы алар һәр елны алар төрлечә форматлар алып чыганнар. Бу юлы инде алар менә кинорежиссерлар куялар спектакльләр дип инде. Һәм безне инде хәрби тон ин- он Татарстан кияве.
кияве Ә, әйе, Тимур Бекмаметов, Бекмаметов. Искиз куя һәм ә, Жизней.
Татарстан жизни. О, мощно. Шәп. Так, ә, Тимур Бекмаметовның инстаграмына кереп жизни дип язып чыга кирәк. Үзенә ике билет.
Болай гына кирәк, бик кирәк. Һәм спектакльне куя Хуҗа Насретдин буенча. Һәм аның ишәге турында. Я беләсең нәрсә мин укыдым?
Беренчедән Шәп. анда Хуҗан студент турында, ну, э, аңлашыла инде. Ага. Патросны да куярга кирәк спектакль. Нәрсә турында? Хуҗан студент турында куй. Әйе. Әйе. Типа, яра инде бит Ориентализм. Хуҗан студент ничәмә тапкыр куелган инде, яра сине тагын бер тапкыр куй. Идил Зәниев аны спекта- э, спект пьеса язды инде. Аны ук уйныйлар анда Камал театры Эмиль Талипов белән Искәндәр Хайруллин. Һәм мин белүемчә, алар типа килделәр спектакльне укырга инде читкә, һәм икесендә татарча акцент. Мгм. А спектакль русча. Мгм. Вот нидә бер проблема булган. Ну, Миңа син, калса кызык. син белмәдең, что ли, что вот татарча актерлар булгач инде күбрәк татарча акцент белән сөйли янде. Минемчә, менә ул бик кызык күзәтергә булачак. Җизни шаккатканмыни?
Минемчә, Юк, шаккаткандыр әйе. туктале, ә бу бит э, нормаль хәл. Киресенчә Нормаль бу хәл. бит инде ни. Бу бит шәп, киресенчә, э, шундый йөземе. Аның аның сюжеты да кызык. Мгм. Димәк, ул э, ишәкне шәхси дип күрсәтә. Мгм. Типа менә Хуҗа Насретдинга тиң, Әйе. ул һәм шундый ук теге ни. Ага. Ди сәяхәт буенча. Что йөриләр тегес зөя буенча инде, утрау Э. буенча, инде кич белән, төнлә, улам шунда. Һәм дисәләр анда вот булачак. 50 кеше өчен генә. Анда алар чыгардылар регистрациягә теге сылтаманы. 2 минутта ябылды ул. Вау. 50 кеше. Мин аңламадым, ну 50 кеше кар яны и нинди ан нәтиҗәдә, ну нәрсә. То есть мин аңламыйча кирәк, ну, кирәк. Күрсәтәләр инде Мин гүзә сосын. аңлыйсы килә инде. Лабораторияләр, ар- ну, гомумән, мәсәлән, алар никадәр файдасы бар аларның. Ну, соңгы вакыттан су- су- үзенә сорый башладым, менә кыскача. Сез җыелдыгыз, бик теге зур артистлар. Сезнең болай да инде теге дәрәҗәгез зур, әйме? Эмиль Талип болай да уйный белә инде, Искәндәр Хәлилне әйтәсе дә юк. Әйме? Сез Магомедов белән нәрсәдер җыйдыгыз биш көндә, 50 кеше аны карады. Яңа тәҗрибә. Кем өчен?
Э, Бөтен кеше өчен. Мин менә болай аңлыйм, э, гомумән лабораториянең максатын. Э, әйтик, менә 50 кеше килә, яме шул 50 кешенең 49-ы театр белән бәйле, дип күз алдына китерсәк, менә шундый артхаусный бер тәҗрибәдән инде ниндидер күбрәк теге популяр юнәлештә эшли торган режиссер үзенә яңа ниндидер идеялар алып, аның үзенең А, бәлкем бу ә, зур файдасы Бикмәмбетов өчен булачак. Юк, Бикмәмбетов өчен түгел, гомумән сәнгать ул теге подва, подвальный сәнгатьтән башка зур сәнгать яши алмый. Менә миңа калса, ә, безнең зур сәнгатьнең проблемасы шунда. Чөнки аның ә, теге

кинорежиссер, ул күптән инде ул театрда бик аз эшләгән, мичек кенә бар инде. Һәм димәк, ул аның өчен яңа тәҗрибә. Мин күп, күп Иә, иә. бәлкем, Бәлкем. мәсәлән, аннарысын ниндер бер, мәсәлән, без башкача күребез аны дип, эшләү рәвеше үзгәрер дип. инде. Ну, Рәдиф, ә, мин уйлыйм, бу бөтен кешегә файдага, ә мин менә оештыручы буларак карасам, Мгм. Бикмаметовны мондый эшкә тарту, Мгм. ул бу фестиваль өчен зур пиар. Иә. Һәм минемчә, ни, Кайвакыт аны кулланырга кирәк. Җизни була торып инде аны, ни, шалтыратып сорамаска бит инде бу инде җинаять практически. Әйе, Казахстаннан эрек алып килә әле. Һәм без беләбез, Нурбәк, сез дә әзерлисез спектакль? Әйе, әйе, әйе, Алла бирса. Әле бер мәлне тынып торды. Чөнки сез булдыгыз Мексикада yeah. сөйләп китә әле бер-ике сүз белән. Без Мексикада заманча бию фестивалендә булдык. Э, Россиядән э, Россиядән без генә булдык вәкилләр. Э, без анда Әлиф спектаклен күрсәттек. Безгә Мексика бик ошады. Шәхсән миңа бик нык ошады. Ул шундый бераз хаотичный, теге безнең илгә ошаган шул яктан. Тәртипсез. Әйе, анда теге кануннарны да теге бик шартлыгына ничек әйтергә үтүләр әйе анда әйтик таксист кызылга чыгып китә ала анда хәтта бездә дә алай эшләмиләр инде хәзер соңгы вакытта яки анда таксига биш кеше утырып була анысы әлбәттә файдалы әйтик мәсәлән аннан соң без америкада булдык америкада андый әйбер булу мөмкин түгел инде алар бик нык үтиләр кануннарны ә мексика ул теге безгә ничектер якынрак һәм шуңа күрә ниндидер тере энергия бар кебек тоелды миңа анда кешеләрдә. Вот бик ярдәмчел, анда безнең берничә проблема чыкты анда юлда. Э, костюмнар барып җитмәде бер кызның, э, җырчының, Ләйсәннең. Э, барабан барып җитмәде Алмазның. Әйе, анда Римда югалып калган багажлар арасында инде. Әле хаман алар кайтмады. Инде без йөреп кайттык сәяхәттән.
Миңа калса, уйлап тапты. Ә, без мексиканнар ә, сезгә караганнар да типа ничего себе урыслар шушындый менә һәм нигә алар типа гарәп графикасы турында нәрсәдер күрсәтә бәлки шулай дип уйлаганнар ну башта бит анда сүз башы бар без башка биючеләрдән аермалы буларак ә, мексикада да ул сүзне әйтергә булдык тем более безнең композитор эльмир низамов ә, Испанча камил сөйләшә. Шуңа, шуңа күрә ул әле, ну, бик шундый матур итеп, э, анда испанча сөйләп бирде аларга татарларның кем икәне турында әле. Мексиканский күлмәк сатып алган, мексиканский күлмәк киеп чыкты. Аларның йөрәген 3 э, секунд эчендә яулап алды. Шуңа күрә мин аннан соң инде э, тамаша залында бик нык элемтә сиздем. Алар аңлап карап утыралар иде. Теге ниндидер гомумән ниндидер контемпорари түгел. Ә менә аннан соң килеп әйтүчеләр дә булды, менә шушы контемпори фестивальдә сез аерылып тордыгыз, чөнки сез үзегезгә мөһим булган темага турында сөйләдегез. Теге сәнгать өчен сәнгать түгел, ә менә ниндидер бер фикер өчен. Шуңа күрә бик күп кеше өчен ул бик мөһим булды. Димәк, Дәрдмән э, була. Хәзер инде билетлар сатып алып буламы анда? Ничек? Әйе, тәртибе билетлар ничек? сатып алып була. Э, Бу кая була? Безнең э, Инстаграмның анда биосында бар сылтама. Әлиф татарда. Ул булачак
Заманча сәнгать кыз сәнгать галереясында. Әйе, заманча сәнгать галереясында, әйе, рәхмәт, Рәдиф. Башымда ГСИ тарафы. Тәрҗемә итә була.
Монда ярыйсы. Ә, ярыймы?
ГСИ да була. Монда даже урысча әйтсәң була. А, ГСИ да була.
Субтитрлар эшлибез. 19 августта. 19 августта, әйе. Сәгать Ага. Җидедәме?
Димәк, бу дүшәмбе була. Дүшәмбе көнне, иә.
Ага. Ну, печәннән соң киләбез автопатиягә инде сез. Иә, иә.
Бу яңа юнәлеш, яңача эшләп карыйбыз. Теге бөтен спойлерларны әйтеп тормыйм, ләкин кызыклы булырга тиеш. Мәсәлән, вокалчы булачак Рөстәм Еваев, ул контртенор тавыш, ул бик сирәк, гомумән җир шарында бик югары тавыш. Элек менә урта гасырларда кастратлар булганмы? Вот шундый тавышка тиң.

Ну, да, шулай дип атасаң да була, иә, пластика белән бәйле булачак, иә. Без ә, заманча биюдә шундый тема бар, үзеңне шикләү. Һәрбер биюче, һәрбер хореограф төрле шикләр уйлап таба, үзенә үзе. Э, дәүләт куйган шикләр түгел, ә э, рәссам, әдип үзенә үзе шикләр таба. Без менә шундый шик уйлап таптык, мин бер урыннан кузгалмаячакмын. Бу юлы бер урында гына булачак, пространствоны эзләүдән без чикләдек үзебезне. Тагын. Дәрдемән, дәрдемән, ул безнең кумир булырга тиеш. Ә, ну, безнең кумир инде ул, эшебезнең ансын мин беләм. Һәм безне тыңлый торган 100 кешенең кумирыдыр инде ул, әлбәттә. Алай да, алай булай берәр. Була такой дәрдемән плакатын.
Татуировкаңны була.
Үбеп куя. Үбеп куя, күкрәгендәге. Чөнки ул Матур, акыллы һәм бай булган. Һәм үлгән.
Кызганыч иртә үлгән. Ну, яра. Или башкасы башка чорда яшәгән. Кстати, олигархлар турында. Киләсе. Әйе, әйе, ул олигарх булган. Революцияга хәтле. Ну, олигарх ул әзрәк теге дәүләт белән бәйле кешеләр турында әйтәләр инде. Бу просто бай булган инде. Әйе, әйе. Ни, үзе ниткән алар анда, алтын. Әйе, 25 алтын базы булган. Шуның җидесе империядә иң алтынга бай булган.
Татар алтыны. Әйе, монда э, Тукай ул заманда, нәкъ шул ук заманда бер редакциядә э, 40 сумга эшләгән аена. Ул бик яхшы хезмәт хакы дип саналган. Ә Дәрдемәнднең редакциясендә 120 сум алган э, эшчеләр. Мгм. Өй- Өйләре ашау әле аның өстеннән булган.

Һәм ә, нәрсәсе сәер? Ә, димәк, беренче унлыкта, ага. беренче урында Равил Гайнеддин, ну, ага. мөфти буларак ага, инде. Ага. Димәк, рәсми печать сугылган. Икенче урында... Актер белемле.
Әйе, кстати. Бекмаметов. Жизнь игътибар ит. О, икенче урында Бекмаметов ма? Юк.
Икенче беренче биш кеше менә шундый сәясәтчеләр дип әйтелгән. Минтимер Шаймиев, Рөстәм Миниханов, Рамзан Кадыров араларында Хабиб Нурмагомедов. Икенче өлешендә монда бар ниләр? Олигархлар, төзүчеләр, димәк, Алишер Усманов, Марат Хуснуллин, Мәскәүне төзү, Мәскәүдә төзү, э, төзелеш өчен җаваплы иң югары должностьта татар кешесе Марат Хуснуллин бездә министр булган. Һәм 10 гына Шамил Аләудинов. димәк ул яшьләр арасында шундый авторитетлар монда безнең дуслар да бар списокның иң ахырында һәм дә азагында ниләр башлана теге интеллектуаллар журналистлар сәитов бар туксан бишенче урында һәм ринат бекин мәсәлән йөзенче урында замыкающий ну менә шундый э, ни Сәер, сәер исемле ну, төзеләнер. Ну, ну, ну, мен сен, ну, ничек инде менә топ влиятельных мусульман булгач, димәк кеше үзен мусульман дип позиционирование ясый бит инде, әйме? Әйе. Сездә кем арасында, мәсәлән, Минихановны мусульман дип саный гомумән. Анда хәтта Ради Хабиров бар анда. Анда Минтимер Шәрипш та бар.
Минтимер Шәрипш та бар анда.
Рөстәм Нургалиев. Әйе, ул все-таки мәчетләрдә, бәйрәмнәрдә барлыкка килә.
Ради Хабиров бар анда.
Һәм Радий Хәбиров, мин белүемчә, гаять тә бөтен теге президентлар бит бара мәчеткә, ну син мәсәлән, башлыкның башлыгы булгач, Чечняның башлыгы булгач, син ничек тә булса да, син ярты халкын мөселман үзен саный. Син киләсең, ничек тә булса дога укыйсың да, хәлас, нормально, да, там беркайчан да. Һәм минем өчен менә бөтен үзгәрешләр теге э, ничек инде, сүрәте булды кайчан менә Болгарда, мин торам теге мәчеттә инде теге нигезендә инде мишәт и менә монда миханов монда һәм шәйми мәйтәм кайчан башта килде мәсәлән җитмеш алтынчы елда шәймиевкә менә ул монда намаз укыр иде яңгыр астында отырып ә үстегез ә син нәрсәгә алып барасың радик хәбиров бармаган радик хәбиров бармаган ул бармаган һәм гомумән хәтта анда ничектер бик теге дорфа итеп әйтте ну котлыйм сезне дип инде яхшы сүзләр дип әйтегез Вот шундай бер, то есть, монда кайда мусульманлык дөрес икән. Ну, беләсеңме?
Ә нигә аны керттеләр анда вот? Юк, э, белмим, бизнес онлайн гомумән бик сәер э, исемлек ясаган, димме? Ләкин без без бит инде нинди теләк, теге иң башта теге интеллектуаллар булсын, безгә тәэсир итүче анда теге кто кто производит смыслы, мәгънәләр җитештерә. Әйе, кем шундый яңа мәгънә сөйләме, шуны күрергә теләр идек. Ну, Радий Хабировның буенча частный случай мин аны аңлыйм, чөнки аның хәзер предвыборный гонка бара. И беләсезме, предвыборный гонка вакытында анда пиарщиклар орып бетә уже. Бөтен җирдә. Бөтен кешегә.
Бөтен җирдә. Әйдәк, бөтен мусульманнар бар. Мусульман. Мәсәлән, кирәк, хатын-кызлар бар, аярый. Тагын безнең гейлар, бейлар бар, так. Туктап торсыннар әлегә. Биш кеше.
Опасно. Башкалар, башкалар. Мәсәлән, шулай. Ну, бәлки син уңый чыгымы, бу шулай ук теге, буны эзе, дип индейме? Әйе. Ну, әйе, миңа җитми нәрсәң, гомән, мусульман кеше ул теге, мин, мәсәлән, бизнесмен һәм мусульман кеше. Ну, Шамил Абдинов, беренчедән, ул менә аның шундый вазыйфасы, и ул шундый яңа мәгънә кертә бу, бу гомән, мусульманлыкка, төрле Яңа темаларга форматлар, сөйләшәем, әйе. акшам күп кеше ничек тә аң ара, әйе, бу бик куркыныч әйбер түгел, без хәзерге заманда яшибез. Әйе, Төрле әйе. сораулар бирергә була һәм һәрберебезгә җавап табып була китапта дип инде. Менә шуңа күрә мәсәлән мин Шамил Ну, Марат Аны- Хуснуллин.
Искә куй. Вот Марат Хуснуллин нинди нәрсә аны вообще? Ул ул төзүче буларак, димәк, ул һәр районда мәчет Мәчет төзесә, Йорт төзегәндер ул. Анда ничә мәчет бар соңда? Син беләсең, безнең татарларда шундый тема бар, егетләр. Ә, Әгәр дә синең керемең 100 миллионнан артып киткән икән, син мәчет төзергә тиеш. Беләйдегезме шуны? Моны алайса һәрбер Юк, э, юк. һәрбер уртача бизнесменны кертергә кирәк. Һәр авылда өчәр мәчет төзегән кешеләрне. Ну, ярар, бу э, исемлек э, сезгә кызык булмады. А, без китап турында. Китап турында әйткәнче. Менә, Ну, мин шул шуны яңалык, әзерләмәем. Вахит Имамовны беләсеңме син? Вахит Имамов. Әйе, әйе. Тарихи э, романнар ре- язучы шундый. Редактор бит. Әйе, Ә?
хас- Мәдәни Мәдәни- җомганың Мәдәни Мәдәни Мәдәни җомганың җомганың баш мөхәррире. редактор, баш Әйе. мөхәррире. Ул шундый ни инде?
Сексист. Мин шулай истә калган, чөнки аның ниндидер теге хатын кыз башы белән анда теге Гүзәл Яхинга бик каты бәрелгән иде. М, м. Ну, былай бик э, милли җанлы шундый зур-зур китаплар, романнар яза. Аның кулдан кулга йөри торган китабы бар иде, ул шундый брошюра кебек дип әйтсәк тә була инде, ул шундый калын түгел, шундый мягкий переплет дип әйтәләр мәле. Запрятанная история татар дип атап. Һәм ул 91 елда чыккан. Димәк, 28 ел узган шуннан бирле. Шуннан соң рус теленә тәрҗемә ителеп, 94 нче елда чыккан. Димәк, 3 елдан соң имә, моңа инде 25 ел почти юбилей. Һәм э, хәзерге вакытта ябык режимда иң кызыгы. Э, югары судта, Верховный судта, э, димәк, моны судка биргәннәр. Ого.
Әйтәләр, бу китап, значит, монда ни?

Йо, ә беренчедән ябык, икенчедән, ну кемдер гариза язды. Менә минемчә бу китап экстремистский дип инде. Һәм шул кадәр көче җиткәндер, бәлки бер өсте э, булган ярдәмчеләре белән, әйме, кайда карагыз мәхкәмә әле. Ә Икенче әйбер, ул китап ничәмә ел бар, күп кеше аны былай да укыган, ул интернетта бар, интернетта булгач инде берничек тыеп булмый инде. Бар итте китап, бар итте э, списоклар теге, Бу фильмнар запрещены в России. Мен айтам, запрещено сен ничек, мен аны контактта карыйм соң алайса. Эта книга запрещена. Мен айтам, ничек, ну запрещена ли сен хар укып утырам. Ә аны реклама кебек куллана.
Реклама итеп кулланасың.
Мин минемчә, э, ну мәсәлән, ике мең бирәбер. Мәсәлән, бәлки бу китапны хәл чыгара кирәк тиз генә. Менә бу 5 көндә бөтен кеше сатып алсын, һәм укып алсын дип инде, яме беренче әйбер. Хәтта интернетка җибәргән дә теге литраска. Бу э, бу беләсезме ничек бу әйбер атала? Бу атала Барбара Стрейзан ние. Кагыйдәсе мә инде шундый. Типа менә нәрсә турындадыр теге судка бирсәләрме, яисә анда чыгарса кеше теге үзе интернеткамы ничектер анда әйтеп ул сразу теге аклана башласа сразу теге цепная реакция китә дә киресенчә теге мәсәлән барбара стрейзен ялгышмасам анда ниндидер журналист нәрсәдер әйткән аның турында И ул шуны судка биргән. И типа моның турында беркем дә белмәгән анда. Ул журналистны укыган анда 100 мең кеше мәсәлән. А ул әйткәннән соң анда миллионнар кеше уже укыган ул мәкаләне. Монда э, ни, бәлки бу шундый пиар ход вахида белән. Ну, ну, белмим, вахтабый. Вахтабыйны күз алдына китерсәм, андый пиар ход ясагандыр дип уйламыйм. Инде җавап э, итеп, мәсәлән, теге три богатыря Симут Сирена бирергә кирәк.

Анна Каренина? Әйе. Бездә барабыз.
Чыннан. Әйе.
Вокзаллар бар, бар.
Поезда йөри. Кеше укыр да ташланыр. Ә, сез тагын.
Карагыз әле, ә, ничектер шундый тренд. Ә, Димәк, ә, гариза түгел инде бу хатлар, шундый Хатлар. кляузалар Иә, иә, язу иә. эпохасы башланды. Шулай бит? Әйе. Сизәсезме шундый замана? Короче, кем иренми? Һәм ә, иң мөһиме, минемчә, монда дәүләткә шундый месседж кирәк. Ә, ни өчен дәүләт аларны менә җитдигә кабул итеп, аларны укый һәм аларга ниндидер реакция күрсәтә. Бу бит наоборот провоцирует, понимаешь, кешеләргә бер-берсенә теге шакырга. Ну, и...
Ну, кеше хатны яза да, кеше килә, менә хат, димәк, реакция бар. Күршеңнән куркасың. Син кемгәдер яздың аны бик зур кешегә. Кеше Ә ул зур кешеләргә алар бит бөтен әйберне карап йөрми. Әйе. Вот хат килде, реакция бар теге. И Да. пришел снизу сигнал.
Әйе, әйе, Әйтек әйе. сигнал.
Һәм бюрократик Җавап бирергә машина кирәк. аны э, Әйе. нитә эшкәртә башлый, карый башлый. Әйе, әйе. Монда бөтен өмет шул нигә инде судка гына Вахта э, Вахтабыйга уңышлар телибез. Әйе. Ул Яхшы адвокат.
Әйе, я- җиңеп чыксын анда, чөнки э, күпме була инде менә шулай теге заявлениелар, ниләр язып, кайбер элек булган әйберләрне казып чыгарып, ниндидер сүзләргә бәйләнеп, чөнки э, бер хәл ул 90-нчы елларда язылган әйбер, име? Мгм. Ну, әйдәгез алыйк хәзер Шекспирны. Юк, әйдәгез Карамзинга каршы язык. Әйе, Шекспир анда, белмим, э, кемнәргә, шотландецларга каршы анда дип. Юк, Тарантиноның яңа фильмына теге Әйе. Мексиканец турында нәрсә дә әйтә, кытайлар турында нәрсә дә әйтә. Без әйтәбез, әйе, нинди шәп режиссер дип әйтәбез. Ул бит вакытына да карап шулай язылган бит инде. Хәзер мәсәлән теге ниндидер сүзләр хәзер без кабул итмибез, мәсәлән, шулай бит, имә теге резко кабул итәбез. Мәсәлән, теге шул ук феминитивлар анда, сексизм бар, имә теге хатын-кыз турында элек теге Голливуд фильмнарында күрсәтәләр анда хатын-кызларны гел яңагына сукканнар, типа, ошамаса сүзе. Шундый подборка бар. Анда 20 минут эчендә хатын кыз нәрсәдер ошамаган сүз әйтә, э, нигә? Э, ир кешегә.
Ир кешегә. Ир төнге шул берне хәзер күз алдына китереп булмый бит инде. Ну, теге фильмнарны запрещать итеп булмый бит инде хәзерге э, ниләр белән. Сен что-то бик начар мисал сайладың. Ну, мен специально. Нурбек. Нормальный мисал. Кликбейт өчен. Нормальный мисал, ай.
Кликбейт, ай. То есть, элекеге әйберләр белән э, аны ничектер нитеп булмый. Ну, үлчәп булмый. Нурбек әйтте шуны аның дәрдемәнтә үзенә шик куйды, әйме? Әгәр дә син үзеңә шик мондый шик куйгансың, ул файдага. Димәк, син аны ничектер не ул син шикме? Әгәр дә кеше башында шик куйды, менә мин бу китапны яратмыйм, миңа бу ошамый, аларның әйткән сүзләре, Димәк, аның үзенең теге үзен бәясе бик түбән. Димәк, ул нидер китап, ниндидер китап булса да, аңа шул кадәр теге зыян китерә башына. Чөнки бу карателя булсын. Син башка чуласын яшәү, башка китап яз тогда. Әйе. Син башка китап яза алмасаң, сиңа бүтән кешең хатка җитмәс. Җиткәнгә. Аңладым.
Самооценка заниженный ул. Кешелеген күрсәтә. Әгәр дә кеше мәсәлән җавап итеп яңа сет тудырса әйтеп, миңа бу мисалдан спектакль ошамый, мин яңарак яхшыны куям. Протест аны илһамландыра.
Әйе, илһамландыра. Бу бик шәп, чөнки менә кайсы тулап һәм кеше сайлый ала, әйеме? Чөнки кеше ахмак түгел. Ә син шиктер башкача, типа син теге, беләсеңме, теге кеше, син кылыч белән чыга, син пистолетны чыгарасың да атасың аңа. Чөнки мин алам, менә пистолетым бар дип. Әйе. Синдә, синдә кылыч белән сугыш алайса. Ну, дөресен генә әйткәндә, сүзгә каршы сүз булырга тиеш. Шулай бит инде китапка каршы китап булырга тиеш. Яисә анда, белмим, рецензия. Ну, әдәбиятның урыны, әдәбиятның урыны хөкемдә залларында түгел инде. Әйе, әйе, суд залларында түгел.
Китапханәләрдә.
Килешәсеңме?
Әйе, мин сез әйткәндә белән тулысынча килешәм. Нурбәк, э, ну шуның белән безнең подкаст тәмамлыйбыз. Соңынан гына әйт әле, син э, Лос-Анджелеста да булдың бит Мексикадан соң. Анда нишләп йөрдең? Әйе. Лос-Анджелеста анда булды э, балет Beyond Borders дигән бию конкурсы, бию ярышы. Әйе, шиксезлек э, модада Америкада да. Э, һәм без анда Әлфия Авзалова фонды белән э, фондыннан берничә кеше белән бергә бардык. Конкурста җиңүчеләр, җиңүче җырчылар. Элемтә барлыкка килде, аңламадым. Әлфия Авзалова беләнме?
Ну без күршеләр идек. Ничек Лос-Анджелес белән.
Чөнки Лос-Анджелес Тан түгел инде алар, Монтандан, оештыручылар үзләре Монтандан, анда балет мәктәбе бар. Шул балет мәктәбе килгән иде Казанга бер ел элек. Хәтерләсәгез, без анда без американец белән бер батл да ясаган идек. Интернетта аның видеосы бар. Музыкасына.
Әйе, анда Ислам Әлфия апаның музыкасына ремикс ясаган иде. Э, менә шундый элемтә чөнки э, әлфия апаның кызы зөлфия апа берникадәр вакыттан да америкада яшәгән ялгышмасам шунда ниндидер элемтәләре калгандыр дип уйлыйм Менә. Ул нәрсә булды гомумән, фестивальме? Ул конкурс булды, бию, бию конкурсы. Ә, һәм менә минем өчен ул бик файдалы булды. Американецларның сәнгатьне күз алдына китерү э, бераз гына Россияныкына ошаган. Ә, мәсәлән, Европа алга киткән, әйе, әйе, бию, заманча биюне алар э, бик э, примитив күз алдына китерә. Бездә Россиядагы кебек. Мин хәзер Американы гаеп итмим, бездәге кебек дип әйтәм. Мәсәлән, Европа алга киткән булса, Россия артта калган, Америкада бик алга китмәгән дөресен Бәлки Лос-Анджелеста ул шулай. Юктыр дип уйлыйм, юктыр. Миңа калса ул гомумән, гомумән Америкада теге күбрәк сәнгать турында түгелдер, күбрәк шоу турында. Алар шоуларны яхшы ясыйлар дип уйлыйм. Чөнки Бродвейдагы ул спектакльләрдә, мюзиклларда ул минем зәвыкыма туры килми, мәсәлән. Никадәр сыйфатлы, никадәр шикарный булса да, ул барыбер шоу. ул барыбер теге күп итеп сатыла торган шундый кассовый әйберләр алар барысы да һәм конкурста да ул бик нык э, чагылды теге ниндидер мин бик иҗади яки стандарт булмаган подходлар күрмәдем кызганыч ки мин жюри әгъзасы да булдым әле анда
шә иә неге күләсең
мин үзем дә күлдем иә ну лос анджелесқа э, барырга э, барырга тырышырга кирәк. Чөнки бөтенләй башка планета кебек. Шулаймы? Әйе, бөтенләй башка.
Илдә түгел. Саталармы?
Киндер саталар, әйе. Киндер анда рөхсәт ителгән, әйе. Россия паспорты белән. Әйе, әйе.
Э, анда фермерлар үстерәләр, төрле-төрле фермерлар, гаилә фермалары. Гафура дип син, э, син теге катнашмагач без безгә кызык булган темага кереп киттек. Ярый. Э, теге мөселманнар списогына кайтыйк.
Димәк,